Hemeňize salam. Geliň biz bu gün nemes dilinde plural ýagny köplügi öwreneli. Ýagny plural bildung der substantiw atlaryň atlaryň köplüge öwrülişi. Indi atlaryň köplüge öwrülişi bu bir kyn temalaryň biri nemes dilinde sebäbi meselem türkmen dilinde islendik ada lar ler goşsak goşulmasyny ýagny kitap kitaplar depder depderler nemes dilinde Aaa şol goşulma köp. Ýagny meselem goşulma-da köp, ýene-de köplügi üýtgeýşem azrak, üýtgeşik. Ýagny birinji bilen nemes dilde artikller bar, siz ony bilýäňiz, ýagny der, die, das, oglan jynsy, gyz jynsy, ortalyk jynsy. Öň geçdik. Indi köplügiň hemişe artikly die, Tapawut ýok, öňündäki Tapawut ýok, birlikde haýsy artiklda gelýär, der-de, di-de, das-da, köplükde hemişe di bolýar. Indi şeýle-de sözler, atlar, ýagny sözler köplüge öwrülende umlautlara öwrülip bilýär. Ýagny a harpymyz, ä, o harpymyz, ö, u harpymyzam üýe öwrülip bilýär. Ýöne hemişe däl. Di hemişe gelýär, artikl ýagny hemişe di bolýar. A, umlaut hemişe bolanok we suffiksler ýagny goşulmalar. Bizde larler bolsa türkmen dilinde, nemes dilinde. Käbir söze e goşulýar, käbirine en, käbirine ýöne en, käbirine er we käbirine ez. A, eger-de siz täze söz görseňiz we şoň köplügini bilmeseňiz iň gowusy a, Näme te sözlükden ýagny iň gowsy sözlükden göreniňiz gowy. Sebäbi gaty kyn temalaryň biri we hemişe olar meňzeş bolup bilmeýär. Ýagny häzir biz men öwredemde-de ýagny şu şeýle bolanda e goşýas şeýle bolanda e en goşýas diýenimiz bilenem ol hemme zada hemme söze gabat gelmeýär. Şonuň üçinem A eger täze bolsa özüňize ynamyňyz ýok bolsa onda sözlükden görüň. Aýtjak zadym hemişe köplükde gelýän sözler bar. Köplükde gelýän atlar bar. Ýagny bularyň birlik sany ýok. Meselem ol atlara haýsylary gelýär? Die Eltern ýagny ene ata ýa eje kaka şuň içine Ýagny eje-kaka diýmek, käbiriňiz ene-ata diýýänsiňiz, ýagny die Eltern, şonuň içine eje-de girýär, kaka-da girýär. Die Leute, bu adamlar, die Geschwister, bu Geschwister, doganlar, ýagny gyz doganyňam, oglan doganyňam, gyz jigigiňem, oglan jigigiňem, şu hemme doganlaryň şu bir söz bilen aňladyp bolýar. We die Verein, ýagny baýramçylyklar. Şular hemişe, ýagny immer plural, hemişe köplük sanda gelýär, bularyň birligi ýok. Indi, şeýle-de sözler bar, olaryň hiç haçan köplügi ýok sözlerem bar. Bularyň üstünde-de durup geçeýin. Bu gün köplük öwrensegem, hiç haçan köplügi ýok sözleriň üstünde durup geçeýin. Meselem, bärde abstraktny manyly sözler gelip biler, ýagny hunger, der Hunger, bu açlyk, das Geld, pul, ýagny nemes dilinde öňem geçipdik, pul sanalyma ýan atlara degişli we köplügem ýok puluň. Berdurst, suwsuzlyk. Das Gold, bu gyzyl, ýagny dakylýan gyzyl, reňk däl, we Das Wissen, meselem, akyl, ýagny wot abstraktny sözler, şolaryň köplügi ýok. Şeýle-de nemes dilinde işlikler bar, meselem, islendik işligi, ýalňyşmasam, meselem, Singen, aýdym aýtmak, Laufen, ylgamak. Ýöne özüni alaňda, eger-de işligiň öňüne biz artikeli goşsak, onda bul eýýäm işlik däl, a ada öwrülýär. Meselem, türkmen dilinde göni terjimesini bilmedim, ine, zingen, ol aýdym aýtmak, işlikde, a atda das Singen diýeňde, meselem, aýdym aýdylyşy, Ýa-da das Laufen, meselem, laufen, ylgamak, das Laufen, eýýäm at we ylgaýyş, meselem, ylgaýyş bu saglygyňa peýdaly bolup biler. Şeýle. Indi köplüge geliň başlaly. Birinji bilen sufiksimiz en-den başlaýar, ýagny goşulmamyz en. Haçan goşulma en goşulmasyny goşýarys? Öňem geçipdik, ine şul sufiksleri, ýagny bul sufiksler dide, ýagny gyz jynsyna degişli sözlerde gelip bilýär. Ine şu ýerde-de meselemlerde görensiňiz, diler, ýagny gyz jynsyna degişli sözler diňe. Sebäbi şul goşulmalar gyz jynsuna degişli sözlerde gelýär. I şu goşulmalar eger sözüň yzynda, adyň yzynda bar bolsa, onda şu goşulmalara biz ä en goşulmasyny goşýarys, köplükde. Indi serediň, meselem, dihaýçuň, dihaýçuň bu, ýagny gyzdyryjy, ýyladyjy ýa-da otopleniýe, käbirleriňiz batareý diýersiňiz. Ýagny dihaýçuň şu birlikde, a köplükde dihaýçuň gen. ýagny köplükde die Heizungen, ýa die Freundschaft, ýagny dostluk, köplükde die Freundschaften, die Fakultät, die Fakulteten, die Üb, die Übung, gönükme, die Übungen, ýagny gönükmeler, die Konditorei, ýagny süýji zatlaryň bişirilýän dükany we köplükde die Konditoreien.

Şu in goşulmasy gyza degişlidigini aňladýar, ýagny sözleriň. Meselem, şu ýerde lerer bolan bolsa, ýöne lerer, onda oglan mugallym bolardy. Lererin, ýagny in goşulmasynyň barlygy sebäpli bu gyz mugallym. Ýagny die Lehrerin, gyz mugallym, köplükde şu in goşulmasylar goşulanda, köplükde ýene-de bir n harpyny goşýarys, ýagny die Lehrerinnen, ýagny gyz mugallymlar. Ýa-da indi artist bolan bolsa oglan doktor, ýagny oglan lukman bolardy. In goşanymyz üçin Erçtin gyz lukman. Köplükde Die Ärztinnen, ýagny gyz lukmanlar. Indi şeýle-de daşary ýurt dillerinden gelen sözler, şolaryň suffixleri at, ant, et, ent ýa-da iste gutarsa, şol sözlemimizem en goşulmasyny alýar köplükde. Meselem, der Student. Die Studenten. Der Turist Die Turisten. Der Planet Die Planeten. Şeýle-de or goşulmasyna gutarýan sözler en goşulmasyny alýar köplüginde, ýagny Der Professor Die Professoren. Der Inspektor Die Inspektoren. Indi, şeýle-de daşary ýurt sözlerinden gelen, nemes dilinde daşary ýurt sözlerinden gelen sözler, eger-de şolaryň soňy us suffiksi bilen gutarýan bolsa, onda köplüge geçiremizde en goşýas, ýöne us suffiksini aýyrýas. Şeýle-de ol um suffiksine suffiksine degişli, ýagny um suffiksi gelende-de en goşýas köplükde, ýöne um aýyrylýar. Meselem, Der Typus, ýagny bir zadyň görnüşi, Die Typen, köplükde, görnüşler, görnüşler. Der Kaktus, Die Kakteen, ýagny bärde e harpymyzam ikä öwrüldi. Das Museum, Die Museen. Um goşulmasy barada-da görşüňiz ýaly köplükde nähili üýtgeýşini Das Datum ýagny biriniň maglumatlary Die Daten maglumatlar indi ýadyňyzdan çykarmaň gaty köp kadadan çykýan zatlar i Şul diýdigim, hökman hemme sözler şeýle bolýar diýdigi däl. Meselem, ýöne bir mysal, Der Reichtum, ýagny um bilen gutardy, baýlyk. Die Reichtümer, ýagny bärde är goşulmasy goşuldy. Aý, aýdyp beläk geçipdim, köplükde är goşulmasam, meselem, goşulýar. Indi, üns berseňiz, ine, öňümizdäki artikler birlikde, olar islendik bolup bilýär. A, köplükde hemişe artikel die. Ýadyňyzdan çykarmaň. Hemişe artikl diýip, goşulmalamyz. Häzir biz EN-i öwrenýäris. Indi, şeýle-de, häzir bärde şeýle mysallary getirdim. Diýjek bolýan zadym, hemme zady, meselem, şeýle düzgün bilen düşündirip bolmaýar. Meselem, şeýle bolanda şuny goşýas ýa beýle bolanda şuny goşýas diýip bilmeýäs. Ýöne hiç hili düzgünsiz Şo goşulmalaryň goşulýan ýerleri hem bar, şolaryň üstüni azrak meselemleriň üstünde durup geçeli. Meselem, der Herr, jenap, köplikde die Herren, jenaplar, der Mensch, adam, die Menschen, adamlar, die Frau, hanym, die Frauen, ýagny hanymlar, die Tür,

Indi şeýle-de i-n goşulýan ýerleri bar. Köplüginde olar köplenç ortalyk jynsynda gelýär, ýagny das-da. Meselem, das adwerb, sypat, die Adverbiýen, das Numerale, San di numera li yen, sanlar. Das material di materia li yen, görşüňiz ýaly, i en. Das stadion di şta di yen, bärde o harpymyzam aýrylyp, şta di yen öwrüldi. Indi, geliň, suffiks eniň üstünde durup geçeli, ýagny, en goşulmasynyň goşulýan ýeri, bul azrak aňsatrak, sebäbine, e en öwrendik-dä, indi bärde is Eýýäm sözleriň e harpy ba. Sözler yzynda e harpy gutarsa, tapawudy ýok, dida, darda ýa-da dasta. Hemişe däl, ýadyňyzdan çykarmaň, e-de gutarsa, biz köplükde n goşulmasyny goşýas, ýönekeýje. Meselem, di blume, ine, e bilen gutardy, gül, di blumen, güller. Di zahe, ýagny zat, di zahen.

Indi a derde. Der Junge, ýagny oglan, die Jungen, oglanlar. Der Löwe, ýolbars, die Löwen, ýolbarslar. Der Name, at, die Namen, atlar. Der Buchstabe, harp, die Buchstaben, harplar. Der Knabe, bulam oglanjyk, oglan, die Knaben, oglanlar, oglanjyklar. Ine, das-da, das Auge, göz, die Augen, gözler. Das Interesse, gyzyklanma, die Interessen, gyzyklanmalar. Das Ende, soňy, die Enden, soňlary. Indi, şeýle-de, ny goşulmasyny kabul edýän. Düzgünleriň ýene biri, eger-de adyň soňy sözüň soňy el ýa-da er suffiksine gutarsa. Meselem, Die Schwester, gyz dogan, die Schwestern, gyz doganlar, er er goşulmasynyň soňuna ýöne köplükde ny goşulmasyny goşduk. Die Feier, die Feiern, ýagny baýram, baýramçylyk, toý, die Feiern, toýlar. Die Gabel, A indi L goşulmamyz bilen wilka die Gabeln. Wilkalar. Die Tafel, die Tafeln. Doska. Indi ýadyňyzdan çykarymyzok. Ene, gördüňiz, gyz jynsy, oglan jynsy, ortalyk jynsda gelýän sözler, hemmesiniň köplüginde artikelimiz die. Goşulmalarymyz üýtgäp bilýär. Ýaňky aýtşymyz ýaly ene bärde en goşulmalar geçende öwrendik, goşulýanyny a bärde en. Indi Dowam edýär. Indi häzir sufiks er, ýagny atlary köplüge öwüremizde haçan biz er goşulmasyny alýarys. Köplenç bu, görşüňiz ýaly, bir bugunly sözler, ýagny kijijik görýäňizmi, bir bugunly sözler. Meselem, Das Kind, çaga, Die Kinder, çagalar, Das Bild, surat, Die Bilder, suratlar, Das Lied, aýdym, Die Lieder, aýdymlar, Das Kleid, köýnek, Die Kleider, köýnekler, Das Brett, Diý Bretdir. Bret bi tagta bölegi, meselem, kesmek üçin kuhnýada ulanýan tagta bölegimizi ýa-da näme şu sport bilen meşgullananyňda nähili plankada zatda durmak üçin şu ulanylýan bir tagta bölegi. Indi, görşüňiz ýaly, şeýle-de umlaut diýip ýazdym, ýagny umlaut. Bärde umlaut, ýagny hem er goşulmasyny kabul edýär köplük öwrümizde, hem umlaut, ýagny harplarymyz umlauda öwrülýär, ýagny a-myz ä aýdypdyk, o-myz ö we u-myz ü harpyna öwrülýär. Meselem, Das Buch, kitap, Die Bücher, kitaplar, ene, üý we er, Das Haus, öý, Die Häuser, öýler, Das Volk, halk, Die Völke, halklar, Das Land, ýurt, Die Lände, ýurtlar, Das Dorf, oba, Die Dörfer, Das Fach, näme, sapak, Seň ugruň diý säher. Das Dach, Kryşa, Üçek, diý bäher. Şeýle-de oglan jynsynda käbir mysal, meselemleri getirdim. Ýagny, Der Mann, adam, erkek adam, Die Männer, adamlar. Der Wald, tokaý, Die Wälder. tokaýlar, Der Vater, kaka, Die Väter, kakalar, Der Rand, ýagny bir zadyň burçy, çet bir gyry, Die Ränder, Der Wurm, gurçuk, Die Würmer, gurçuklar. Ine, bärde-de umlaut diýip ýazdym, görşüňiz ýaly, hem er goşulmasyny kabul etdi köplükde, hem umlautlary kabul etdi, ýagny umlautlara üýtgedi. Indi haçan atlarymyz e goşulmasyny kabul edýär köplüge öwrümizde. Indi bärde ne görşüňiz ýaly hiç hili men düzgün ýazmadym, ýöne mysallar getirdim. Sebäbi belli bir düzgün ýok näme üçin biz e e ni goşýarys. Indi der-de mysallara seredeliň. Ýagny der Freund. Dost, die Freunde, dostlar, der Tisch, stol, die Tische, stollar, der Kurs, die Kurse, der Herd, die Herde. Ýagny herd bu elektriçeskiý plita, peç.

Köwüş, Dişuwe. Der Bus, awtobus, Die Busse. Görşüňiz ýaly, bärde hem s harpymyzam ikä öwrüldi. Hemişe s harplarymyz ikä öwrülmeýär köplükde. Ine, görşüňiz ýaly, ine, Preis, ýa-da ine, Kurs. Ine, şu Bus sözüne şol ikä öwrüldi. Indi geliň, Dasyň üstünde durup geçeli.

Se. Indi, umlautlar, ýagny bärde hem e harpyny kabul edýäs, atlary köplüge öwürenimizde, hem sözler umlauda öwrülýär, ýagny harplar. Der Stuhl, oturgyç, die Stühle. Der Gast, myhman, die Gäste. Der Hof, die Höfe, ýagny kazyýet ýa howly. Der Sohn, ogul, die Söhne, ogullar. Der Fuss,

Der Gast, Die Gäste, aha, iki gezek, myhmanlar. Indi, diýdi, ýagny gyz jynsyndaky sözlerden meselemler. Die Hand, el, die Hände, hem umlaut, hem e goşulmasy. Die Wand, Die Wand, die Wände, ýagny stena, diwar, die Kuh, die Kühe, sygyrlar, die Wurst, kolbasa, die Würste, die Maus, syçan, die Mäuse, die Stadt, şäher, die Städte.

Görşüňiz ýaly, hemişe der, di, das bolsa-da, köplük, köplü göwrümizde artikl di ýadymyzdan çykaramyzok. We goşulma bu gezek e goşulmasynyň öwrülýänini öwrendik we umlaut-a öwrülýär. Görşüňiz ýaly, sözlerde haçan umlaut, haçan haýsy goşulma, käwagt bilmek kyn. Inni. Inni, a, kaýyn sufiks, ýagny hiç hili goşulma goşmaýan ýerimiz. Haçan biz hiç hili goşulma goşmaýarys, ýagny söz köplüge öwrülende goşulma goşulmaýar. Haçan? Eger-de, ine, gök reňk bilen belledim, eger-de, At bir sözümiziň artikeli der bolsa, ýagny oglan jynsynda bolsa we şol söz er ýa el ýa-da en goşulmasynyň gutarsa, ine, el, er ýa-da en goşulmasynyň gutarsa, onda biz şolary köplüge öwrenimizde söz üýtgemeýär. Ýagny söze üýtgemeýär däl-de, söze goşulma goşulmaýar. Sözde üýtgeýän zat bir-ä artikel, di, bolýar we käwagt umlautlar üýtgäp bilýär. Umlauda üýtgäp bilýär. Indi, meselem, Der Sessel, bu kreslo Die Sessel. Ýagny, görşüňiz ýaly, Sessel, Sessel, diňe Die üýtgedi. Ýagny, artikl üýtgedi. Der Zettel, bu kiçijik bellik etmek üçin kagyz, Die Zettel. Der Vogel, guş, Die Vögel. Ine, bärde bir artikl üýtgedi, birem umlaut. A goşulma ýok. Der Apfel, alma, die Äpfel. Ýagny bärde-de umlaut we artikel. Goşulma ýok. Der Schlüssel, açar, die Schlüssel. Ine, ýöne artikel öýtgäni üçin bul-a açar, bu-da açarlar. Der Spiegel, ýüz görülýän aýna. Die Spiegel Aýnalar Ine, är goşulmaly mysallar Der Vater, kaka, die Väter, kakalar. Der Bruder, oglandogan, die Brüder. Der Onkel, daýy, die Onkel. Der Maler, suratçy, ýagny oglan suratçy, surat çekýän, die Maler. Der Lehrer, ýagny oglan mugallym, die Lehrer. Indi, ýadyňa, geliň şu lerer sözüniň üstünde durup geçeliň, ýagny ine, oglan jynsynda, eger oglan mugallym bolsa, köplükde ýönekeýje artikl üýtgeýär, dilerer, oglan mugallymlar. A gyz jynsynda, ýadyňyza düşýän bolsa, ine, dilererin, gyz mugallym, dilererinden, gyz mugallymlar. Der Kuchen, tort, die Kuchen. Der Garten, bag, die Gart, die Gärten, baglar. Der Laden, dükan, die Läden. Ine, bu ýerde-de artikl, umlaut, kein Suffix. Indi das, ýagny ortalyk jynsyna seredip geçeli. Bu ýerde, ýaňka beýläk geçişim ýaly, bu ýerde eger-de sözüň artikeli das bolsa, ýagny ortalyk jynsyna degişli bolsa we eger-de sözüň soňunda şul goşulmalary gutarsa, onda şol goşulmalarymyz köplükde hiç hili täze goşulma kabul etmeýär. Diňe artikeli üýtgäýýär ýa-da umlauty üýtgäp bilýär. Meselem, das Kindlein, çagajyk. Öň geçipdik line bilen hen barada ýagny bir zady kiçelt kiçeldip görkezýär şu goşulmalarymyz. Ýagny kijijik çagajyk. Das Kindlein, die Kindlein. Bu eýýäm kijijik çagajyklar. Çagajyklar. Das Fräulein, bu näm ýaş ýaş zenan bolýarmy ýa-da hanym hanymjyk bolýar dogry söz dälmikä diýýän ýaş hanym. Die Fräulein, Das Büchlein, bu kiçijik kitapjyk, Die Büchlein, köp kiçijik kitapjyklar, Das Mädchen, ýagny gyzjagaz, Die Mädchen, gyzjagazlar, Das Brötchen, bu kiçijik çörejikler, çörekler, Die Brötchen, Das Kapital, bu ine bir kitap okaňyzda, bilýäňizmi, birinji. Glowa ili birinji bölek ýa birinji bap şol. Die Kapitel. Indi das Fenster bu penjire die Fenster. Das Messer pyçak die Messer pyçak lar. Indi gyz jynsynda diňe şu iki söz bar iki ýalňyşmasam diňe şu iki söz bar öz düýbün özi ýagny söze goşulma goşulmaýan ýeri artikl üýtgeýär we umlaut üýtgeýär. Dimüter, eje, Dimüter, ejeler. Ditohter, ýagny gyzyň, gyz çagaň. Ditöhter, gyzlarym, gyzlar. Ýagny das mätken, ýagny gyz, gyzlar däl-de, ýagny çagaňy aýdaňda. Indi, prefiks, şeýle-de sufiks goşulmaýan ýeri, prefiks ge bolsa, ýagny bir sözüň başynda ge gelse, goşulmasy, ýagny öňündäki prefiks we sufiksem e bolsa, onda şul sözlere-de diňe artikl üýtgeýär. Meselem, Das Gebäude, Die Gebäude, ýagny bina, binalar. Das Gebirge, Dag, Die Gebirge, daglar. Geliň indi haçan suffiks s-iň goşulýanyny öwreneli. Suffiks s atlary, ýagny sözleri köplüge öwrenimizde haçan goşulýar? Birinji bilen, haçanda sözler abrewiatura bolsa, ýagny ulakan söz Kiçijik gysgaldylyp ýazylan bolsa. Meselem, birinji mysalymyz der lkw. Der lkw bu ýük maşyn, meselem, fura. Şu der lkw aslynda bu sözüň özi lastkraftwagen. Ýöne şuny gysgaldylyp lkw diýipdirler, ýagny ýük maşyn. Indi die lkws diýsek ýük maşynlar Indi der PKW, bu Personen Kraftwagen, ýagny ýeňil maşyn, biziň öz, no, her adamyň, her adamyň öz sürýän öz ýeňil maşyny, ony köplükde aýdaňda di, PKWs. Indi DCD, muny bilýänsiňiz, o diskler, DCDs, DAbo, bu abonement, DAbos, DUni, bul uniwersitet, DUnis, uniwersitetler. Indi, şeýle-de sözüň yzy a, i, o, y harplaryna goşulsalar ýa-da üpsilon, a, ýagny ine, o, i, üpsilon, a harplaryna goşulsalar, gutarsalar, onda şolara köplükde biz s goşulmasyny goşýarys. Meselem, das foto, die Fotos, das Kino, die Kinos,

Ene ýa-da mama, Di omas, Di mama, Di mamas. Indi, Aus Name, kadadan çykma. Kadadan çykma hemme ýerde bar. Men hemme ýerde bellemedim. Ýöne, ine, meselem, şu ýerde, ine, A harpyna gutarýar, Die Firma, Das Thema, A harpyna gutarýar. Ýöne köplükde biz S harpyny goşmaýarys. Köplükde Die Firmen ýa-da Die Themen. Indi daşary ýurt sözleri, ýagny nemes diline daşary ýurtdan gelen sözler hem öz s goşulmasyny kabul edip bilýärler. Meselem, der klub, die Klubs, der Park, die Parks, der Chef, die Chefs. Di kafe, die Cafés. Das Ticket, die Tickets. Bu bilet. Das Hotel, die Hotels. Das Restaurant, die Restaurants. Şeýle-de, meselem, die Bank, daşary ýurt sözleri, das Telefon, ýöne bular eýýäm die Banken, ýagny e-n goşulmasyny aldy, die Telefone, ýagny e goşulmasyny aldy. Indi familiýa, ýagny familiýamyzy köplükde aýdamyzda, ýagny biz bir gürlänimizde tutuş maşgalamyz barada aýtjak, aýtjak bolsak, onda s goşulmasyny goşýarys. Meselem, Die Müller, birlikde, Die Müllers, köplükde. Ýagny der Fa.

Ýagny köplük sanda. Ýadyňyzdan çykarmaň. Bolna birlikde. Kakamyňky, abo kakalaryňky. A, kime? Den Vätern, kakalara. A, oý. A, we kimi? Di Vätern, kakalary. Indi feminin, ýagny gyz jynsynda. A, nominatiwde. Di Mütter,

Kimiň çagalaryňky Derkindir. A kimi Denkindirin çagalary, ýagny mesem çaga, a bu çagalary, Dikindir çagalary. A bu köplügiň köplügi, ýagny hemişe köplükde ulanylýan sözler diýipdim. Hemişe köplügi bar sözlem söz. Diloýte, adam, Kim, adamlar, Derloýta, adamlar, adamlaryňky, Denloýton, adamlara, Diloýta, adamlary. Indi şu ýerde meselemi getirdim datiwa, ýagny ýöneliş düşümi. Sebäbi bärde hem artikl üýtgeýär, hem köplük sözümiziň özüne-de, ine, mütdür şu ýerde eýýäm köplükde gelýär-dä, ine, mütdür. Ejeler ýa-da ýa-da ne Väter, kakalar, Kinder, çagalar. Ýöne datiwda şoňa-da ýene-de goşulma goşulýar. Şoň üçin häzir şoň üstünde durup geçeliň. Ýagny der Schüler, okuwçy, hilft dem Lehrer. Bu singularda, ýagny birlikde. Ýagny der Schüler, okuwçy, oglan mugallyma ene der. Lerer. Maskulinde gelýär, ýagny okuwçy dem lerer, ýagny mugallyma, bir oglan mugallyma kömek etdi. A eger-de okuwçy köp mugallymlara kömek eden bolsa, Der Schüler hilft den Lehrern. Aýdypdym, köplük sanda Lerer, ýöne Lerer bolýar. Ýadyňyzda, oglan, oglan mugallym ýöne Lerer bolýar, a bärde Lele, datiwa gelende bu ýene-de Lereriň bolýar, köplük sanda. Gyz, gyz mugallym alanymyzda, ýagny feminine degişli söz alanymyzda, birlikde, der Schüler hilft, Berre Lererin, ýagny gyz mugallyma kömek etdi, okuwçy, a gyz mugallymlara kömek etdi diýjek bolsaň, Der Schüler hilft den Lehrerinnen. A Indi, a, zatda, Neutrumda, Ich lese dem. Kind vor, ýagny vorlesen, men bir, men çaga kitap okap berýärin, ýa men çaga okap berýärin. Bir çaga okap berýärin. Eger köp çagalara okap berýärin diýjek bolsaň, Ich lese den Kindern vor, ýagny den Kinder'n vor. Lererinda eýýäm n harpy köplüginde, ýadyňyza düşýärmi? Lereriniň, ene, lererin, nen. Muň eýýäm özi n harpy bilen gutarany üçin datiwde biz oňa ýene n harpyny goşmadyk. Indi datiwde n harpynyň goşulmaýan ýene-de bir ýeri. A ol, eger-de sözüň yzy köplükde, eýýäm köplükde s goşulmasyny kabul eden bolsa. Ine, s goşulmasyny kabul edýän ýerler. Eger-de s goşulmasyny kabul edýän bolsa, onda köplükde, datiwda, ine, şu ýerde n harpyny almaýar. Şu ýerde n harpyny almaýar. Meselem,

görkezýän sözleriň düşüm düýtgeşine seredeli. Öňem belläp geçipdik, näbelli artikllar, ýagny unbestimmte artikllar pluralda üýtgemeýär. Ýagny, meselem, Das ist ein Stuhl diýsek, ýadyňyzdadyr, näbelli, näbelli we mälim artikllar sebäbi ol temany geçipdik. Das ist ein Stuhl diýeňde, ine, bu bir oturgyç. Ýagny bu oturgyç barada biz entek hiç zat bilemizok, hiç hili maglumat bilemizok. E, birinji gezek görýäs bul oturgyjy. E, bu oturgyç barada biz birinji gezek gürleşýäs. Indi biz köp oturgyç görsek, onda biz Das sind Stühle, ýagny bu oturgyçlar. Indi şo köplügi öwreniňde hiç hili bizde artikl ýok. Meselem, ine, mälim artikellerde, görşüňiz ýaly, mälim bolany üçin bularda köplükde-de artikelleri bar. Ä, näbelim, näbelli artikella, artikeller köplükde ýok. Indi, ş, näme, şeýle-de men bärde eýelik at çalyşmalaryny we ýokluk görkezýän sözleriň üstünde durup, e, belläp geçdim. Ýagny, a, eýelik at çalyşmalary ýadyňyza düşýän bolsa, meniň, seniň, onuň, biziň, siziň, olaryň.

Akuzatiwde when, kimi, meine Leute, meniň adamlarymy, keine Leute, hiç hili adamlary. Köp köp sag boluň, peýdaly bolandyr diýip umyt edýärin.